Jiena ħoss meta nisma' titkellem hekk, qisu bla dubju qisu fil-kamp Laburista jeżisti bil-fors hemm xi fazzjoni li tiffaċilita l-business bil-fors, għax inkella kieku dawn l-affarijiet ma jsirux. Jiġri qisu hemm U nemmen li għandu jkun hemm. Spjegalek, ħa nispjegalek dal-punt, u ara taqbilx miegħi jew le. Li għandek dil-faxxa fil-partit li hija naqra iktar forsi ispirata minn nies bħal bħal Tony Blair, Alistair Insage kien jismu tafal minn ngħid il-konserent ta' Tony Blair, li hija iktar neoliberali li rrid mm. iktar taġevola mm. l-business, rrid iktar tkun eh, ħbieb mal-business. Eh. Eh, Campbell, Alistair Campbell. U hemm dil-faxxa neoliberali. U mbagħad għandek faxxa oħra fil-Partit Laburista li naħseb li inti parti minna li iktar progressivi, tridu drittijiet ċivili, tridu tġildu għal soċjetà iktar ekwa, eċetera, mhm. eċetera. U jiskom b'xi mod Irnexxielkom. We survive together. Eh, jisom daw iż-żewġ fazzjonijiet jgħixu taħt l-istess kukun b'xi mod eh, stranament ikkoagulati. Jekk trid tara eżempju eżatt ta' kif ħadmet il-gvern ta' Fenek Adami. Sekond, ma ħasaqsi lilek. Eh, x'jaqatkom daw iż-żewġ fazzjonijiet? Mela,
inti xorta jkollok policies jew prinċipi li jkunu komuni. Issa, il-problema li għandna nies pali, li meta tħares lejn il-passat u meta kien hemm nies li kienu huma l-aktar b'saħħithom, nies li jaħsbuha pali, il-Partit Laburista tilef elezzjoni wara oħra. Issa it's hard to argue ma' Laburist li jgħidlek isma' imma that's the way we could have won elections. Ġifieri naf ħafna Laburisti li jaċċettaw affarijiet li jien ma naqbilx magħhom. U jgħidulek imma dik ma naqbilx magħha, imma ara kemm għamilna avvanzi fuq smoħra. And it is hard to argue against il-verità. Mm. Ma ġili konsidrajt li forsi l-kompromess and the end of the day mhux tajjeb. Eh, what's the alternative? Illum il-ġurnata. Għal ma għaddu għall-alternative. Kif illum il-ġurnata?
Għandi ħafna mistoqsijiet. Kif illum il-ġurnata?
Il-Labor. Jaqbad il-Laboristi kollha jgħidu aħna mhux ħanivvotaw aktar Labor, min ikun hemm fil-gvern?

60,000 ruħ li jaħsbu għappali, forsi, għajdu aħna daqsek kif utajna l-Labour. Hmm. What is the alternative? Najlek, eh. jekk kunem dik il-fisher, eh. u dawn nis progressivi ta' xellu li qed ngħidu jgħidu smaħna ħana naqdu eh. u ħanamlu exit mill-Labour. U daw jiġbdu 60,000 ruħ, daw jispiċċaw il-Kingmakers. Ma taħdimx imma. Għalfej ma taħdimx. Għax għax kien għahna, meta kien hemm l-imbuttaturi għat-tielet partit, per eżempju, najda ma natlaq li. Jekk kien hemm inti rid tħares lejn partit xempju tax-xellug fin-90s, kienu lejdi. U anki naħseb fit-2000s, lejdi kienu xempju, ġifieri jekk kien tkun veru soċjalist, ambjentalist u l-ambjent, lejdi kienu l-partit għalik. Hmm. Imma fir-realtà kif in is-sistema Malta, meta jkollok it-tielet partit, għaw il-biża li huwa a Trojan horse. Għal dak il-partit li inti ma tridx. U fil-verità hemm naqra verità f'dan il-biża'. U naħseb il-partit. Xi xi l-verità f'dik il-biża'? Per eżempju, meta ħarġet Marlene u Godfrey u għamlu l-PD. Il-PD kien dak li qed li qed issemmi int li joħroġ partit minn tnejn li kienu fil-Partit Laburista u x'għamlu? Bottom line. Marru mal-Partit Nazzjonalista. U dak huwa biża' li ħafna nies bħali anki jien nibża' jiena qatt ma rrid li ma nivvutax Labour jew għax dejquni ċertu elementi fil-Labour. U l-għada filgħodu nqum bil-Partit Nazzjonalista fil-Gvern u ma nagħmilhiex.
Mela tlaqna.